Күзле күңел көзгесе. Күзле фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу күзгә күз карашып тапшыруында.
Тормыш, театр. Ә без кешеләр анда актерлар. Гомер буе ниндидер рольләр башкарабыз. Бәхетле булырга телибез, хыялларыбызга ашкынабыз, максатларга чишелеш юлларын эзлибез. Һәм шулай ук алданулар артыннан йөгерәбез, мизгелләр кичерәбез. Ләкин театрда репетиция дигән әйбер бар. Анда актерлар рольләр уйный-уйный кабат-кабат шушы рольләрне шомартып, безнең өчен образлар тудыралар. Ә без гомеребезне мизгелләрдән коябыз. Мизгелнең берсе генә дә кабатланмый. Мизгелләребезнең кайбер вакыт кыйммәтен аңламастан уздырып җибәрәбез һәм саклап кала алмыйбыз. Ә кайбер вакыт кирәкмәгән кыйммәткә баш иябез, сөрлегеп төшәбез, кире күтәреләбез, гомер буе шундый тамаша артыннан йөгерәбез. Менә ни өчен без Күпчелегебез театрга мөкиббәнбез. Чынбарлыкта исә театр безнең үзебезне сәхнәгә алып чыга. Үзебезне үзебезгә күрсәтеп көлдерә, елата, елмайта, сагышландыра. Менә нәрсә ул театр. 53 ел һәм аннан да ашу гомерен, йөздән артык рольләре белән йөрәктән без үткән рольләрне җан аша кичереп, уй даирәбезне киңәйтеп, фикерләребезне тирәнәйтеп, матурлыкка әйдәп, яратып, яратылып яшәргә өйрәтеп, Сәхнәдә безнең өчен балкый Нурия Ирсаева. Аңлавыгызча, күзгә-күз карашып тапшыруын башлап җибәрдек. Якынрак килегез, зыялы да, нәфис тә, ихлас та күркәм кунагымны сезгә тәкъдим итәм. Хәерле сәгатьтә, дуслар! Башкортостанның, Татарстанның, Рәсәйнең халык артисты. Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты, Салават ордены кавалеры, яраткан актрисабыз Нурия Исхак кызы Ирсаева бездә, Туган телдә кунакта. Саулармысыз, Нурия апа? Исәнмесез, исәнмесез, Зифа.
Эй, хыялларның тормышка ашкан бер мизгеле! Җитмеш бишенче еллардан без инде шул кадәрле яратып, сусыннарыбызны басырга йөргән театр капкалары янында, ишек төпләрендә күпме сездән, сездән яшьлек дәртен алып үзебез дә яшьрәк вакытта автографлар көтә торган идек. Ул вакытларда әйткән булсалар, күпмедер вакыт аралыклары, гомерләр үтәр, сулар агар һәм бервакытны шундый бәхеткә ирешерсең, Диктор да, алып баручы да вазыйфаларын үти-үти хаклы ялларга чыккач, әле син Нурия апаң белән интервью алып, әңгәмәләшеп утырачаксың, дисәләр, һич кенә дә ышанмаган булыр идем. Бәхетле минутлар уртак булсын, Нурия апа. Нурия апа, болай дип башлыйк әле. Сезгә карап, апа дияргә тел бармый, хөрмәт зур. Шуңа күрә шулай итеп мөрәҗәгать итәчәкмен. Ләкин үзегезнең бер матур сүзегез белән башлыйсы килә. Ниндидер бер әңгәмәдә сез болай дигәнсез, хатын-кызга 90 яшендә дә хатын-кыз булып калырга кирәк. Кем ул сезнең өчен хатын-кыз? Аның күркәмлеге, аның затлылыгы нидә? Әйдәгез әле шул сорауның җавабын ишетеп башлап китик.
Хатын-кыз, менә мин ул сүзләрне әйттем, мине Светлана Аллилуеваның китабын укыганнан соң. Ул, ул шундый фикер әйтте, фекер әйтә. Мин бер кат тым менән таныштым, англичанка ди инде. Шул 92 яшьтә шул тиклем кәүдәһен туры тота, ди, шул тиклем уга карап, ди, һокландым, ди, шундай ни ди, зиһенле, ди, матур һөйләшә, ди. Менә шулай ошо сыйфаттарды без югалттык бит хәзер, ди, хатын-кызлар, ди. Бигрәк тә безнең илнең хатын-кызларына моны әйтте ул. Шуга күрә мин ошо миңа шул тиклем һеңде, и мин уны башкаларга ла әйтәһем килде. Шулай булырга. Катын-кыз һәрвакыт катын-кыз булып калырга тиеш. Бизәнергә лә тиеш, сәстәрен дә карарга тиеш, киемен дә матурын һайларга тиеш дип уйлаем. Һәм матур катын-кызларча һөйләшергә тиеш. Ирдәрчә яман һүзләр кушып,

Сез безгә гүзәллек нурларын чәчтегез, бөрктегез һәм шушы матурлык башланган елларда театр училищесы, мин кабат-кабат бөтен башка елларда алган интервьюларга тукталып тормам, вакыт чикле, мин аны әрәм итмәскә тырышырмын, ләкин әйтеп үтәм, аннары театр училищесыннан соң Уфа институтта сәнгать институтының театр бүлегендә уку бәхетләре. Беренчеләрдән булып шунда иң төп рольләргә килеп үк эшли башлаганчы инде иң беренче әле Тәрҗемәче диктор вазыйфасын тәкъдим иткәннәр. Әйе, әйе. Аннары инде Фәйзи Гаскаров бию ансамбленә дә чакыру булган. Менә шул елларга кайтасым килә. Һәм инде бүгенге ниндидер шыксыз әйберләрдән, икенче юнәлештә, сезнең белән булган тапшыруда туган телне бик яратып караган тамашачыга мин әнә шул классик юнәлештәге хатын-кызны, өлге, үрнәк юнәлешендәге хатын-кызларның берсе Нурия ападан аһәң алып, баеп калып, Үрнәк алып, иртәгәдән бәлки икенче төрле яшәргә тырышуны бүләк итәсең килә Нурия апа. Һин бигрәк инде.
Әйе, чөнки чөнки дә без шуның өчен сезне сусап-сусап сагынып театрларга барып өйрәнгәнбез. Нурия апа, менә шул елларда башта кем икәнне танымас борын гына тәрҗемәче, диктор итеп кую нияте килдеме, эшкә килгәндә?
Эшкә килгәндә, мине театрга алырга теләне директор бик тә, ләкин урын беткәине. Мин гастрольдә концертлар менә алып чыгып киттеләр дә мине филармония, шунда шунда йөреп калдым мин. Шун шуннан һуң Шәүрә Мусымны спектакльгә тотынган, яшь кыз кәрәк булган, ул инде алып икенче кыз менән эшләй башлаган. Шуннан һоң мин кайткач, мине лә индерде инде. Икебез дә эшләнек ул рольдә, бик матур роль ине. Шуннан мин, мине урын китмәһен читкә дип, ни, диктор переводчик итеп куйдылар. Ошо театрга күчкәч, безнең тәрҗемә булды. Элек юк ине тәрҗемә урыс теленә. Шуга мин ултырдым. Ләкин мин унда ултырһам да,

Дус, э, яшьлек менән кайтаннан очрашу дигән спектакльдә анда Рәгыйдә апа уйна ине. Э, шунда миңа яшь кыз ролен бирделәр, Алена дигән инде. Мин тәүге елдарда елдарда гел рус исемле рольдәр башкардым. Э, Алена, Валентина, Настасия шундай рольдәр. Кискә генә мен урыска охшаганмын инде. Наверное, шулайдыр, мөгаен. Шулай итеп шундай рольләрдә уйнаным. Әни әкренләп, әкренләп мине ошо елда ук э, урын бушагач, Бәдәр апай миңа үзенең урынын, мәрхүм кәем рәхмәт инде уга, үзенең урынын бушатып, пенсиягә китеп, миңа урынын бушатты. Менә ошондай актрисалар да була бит. Яшь актрисаны э, кереп китһен театрга дип

Шулай эшләр инем. Уны миңа Асанбаев агай һуңынан һөйләне. Бәбәр апай киткәч инде, мин башта белмәнем. Менә шундый матур мизгелләр хәрберсенә озак-озак тукталсак та була. Ләкиннәрдә тагын ул өздереп-өздереп җырлы музыкаль образларда, ансы турында аерым әйтәчәкбез, бию. Менә бу Фәйзи Гаскаров бию ансамбленә чакыру да юкка гына түгел. Анда ничектер. Кайда күрү булды ул сезнең бию сәнгатенә дә мөкиббән икәнне? Мине мин нигә концертка әзерләнне Рафаэль а исемле агай, фамилиясен онытканмын, һәм Мөхәммәт агай. То, шулай ук фамилияһен оныткан, ул, улар биючеләр ине, олы, олы вак нидә яшьтә ине инде Мөхәммәт агай. Шулар икеһе миңа татар биюе куйдылар, Әпипәне. Ни, шундай матур хәрәкәттәр менән инде, ш, шуна мин уларга охшап куйганмын да, шуна Фәйзия агыйга әйткәннәр инде, Ана, шул кыз бар, бии, менә кара әле шуның биегәнен, дип. Шуннан Фәйзия агай мине биюде караманы, Концерт алып барырга чакырды. Газим апай киткән генә ине пенсиягә. Уларның әле алып баручылары юк ине. Шуннан ул мине алып барырга чакырды концерт. Мин алып бардым концертны. Шуннан ул миңа Пегатьни башлана, үгетләй башлана. Күс, әйдә, кил безгә алып баручы булып, дип инде. Шулай итеп, шундай вакытлар да булды, ләкин мин инде. Ләкин инде шатлыкка каршы, театр дөньясына кереп ныклап чумылды ул вакытларда. Әйе, әйе, әйе. Рольләр турында сөйләсәк, классик әсәрләрме, трагик, э, э, э, бигрәк лирик пландагы рольләр, образлар туган. Аннары сез бик күп уйнадыгыз чит ил, әсәрләрен дә спектакльләрен сәхнәләштергән рольләрдә бик бик күп булды барысы да ләкиннәрдә минем бер ике чакларга кайтып китәсе килә сөйләшкәндә дә сез аны бик кызык кына итеп әйтеп алгаладыгыз миякә районы кәнбәк авылы кызы буларак тугыз балалы гаиләдә алтынчы бала булып үсеп шундый сәнгатькә тартылып менә бу Сигез бала белән бергә мәктәптә укыганда, хәтта без Нурия апаны өйрәнгәнбез бит лирик пландагы шундый э, героиня, һәр вакытта да шундый тирән тын образлар, ә күңелендә шундый шаян кыз яшәгән булган. Сигез бала мәктәптә парт артында утырганда иң арткы партада бер әби булып яулык ябынып эшләп утыргансыз әле. Әби булып яулыгымды ябынып, моналай итеп битемдә каплап утырам. Шунда укытучысы матур бер апа инглиз телен алып бара иде. Шунда мине күрделәр, көлеп җибәрде. Бөтәһе лә әйләнеп карадылар да, бына көләләр миннән, ә мин шулай утырам, авызымны каплап, әби булып. Менә спектакльдә бер күренеш. Шулай бит. Режиссер гына юк, режиссер укытучы ул вакытта. Һәм шул балалар арасыннан иң зур сәнгать юлына бер генә

Бик аппаратуралар да кадынырга ярата ине. Радионы ла төзәтә, телевизор тыла, холодильник тардыла, шулай. Шундай да бетте ул, радиотехнический да бетте техникумда. Биеп торган чак, җырлап торган чак, э, кайбер яки бию ягыннан китәм дип хыялланып үсә бала авылда чакта, бигрәк тә тугыз бала арасында яки шул кадәр Нурия Исаева э, булып җырлый белгән

Өйдә һәр кемгә концерт кую, күстәнәч алу, корамалар алу миңа әйбәт булган. Ләкин мин беренче класска укырга килгәч, мин бөтә нәмәне беләм, миңа кызык түгел укыу. Икенче класста, өченче класста, шуннан һуң дүртенче класста авыр була башланы. Мин укымай дәрс дәрстә укытучыны тыңламаска өйрәнгәнмен.
Башкорт академия драм театры бик популяр, данлыклы легендар театрларыбызның берсе. Нигезендә Рәгыйдә апалар заманнарында, әле генә әйткән шул Бәдәр апалар заманнары, аларның исемлеге бик күптин күп, аларның һәрберсе үзе әллә ничәмә ничә тапшырулар эшли торган. Шушындый исем, җисемле исемнәргә лаеклы тарихы бик зур сәләтле коллективлар туплаган театрыбыз менә шушының зур тамчы сез диңгезендә. Менә шул сәнгать диңгезендә зур тамчы. Шунда сезнең рольләрне бүген әйтеп сөйләп бетәрлек түгел тапшыруда. Ада, мин сезне шәхси яктан якынайтасым килеп чакырганмын тапшыруга, ләкин мин бер җиргә тукталыш ясыйсым килә. Яшьлек, яшьлектән дә матур вакыт бармы дөньяда? Сезнең төп героиняларыгыз, төп рольләрегез яшьлектә уйнаган өч Галияне генә алсак та, Әйе, әйе. өч Галия, Галиябанудагы Галия, Галиядәге Галия, Тапшырылмаган хатлардагы Галия, Әйе. мөхәббәт өлгесе, чисталык, самимилек, ихласлык, менә шул рольләр белән дә сезгә башка бер дә уйнамасагыз да, мәңгелек бөеклек килгән иде.

Матур рольдәр уйналды, әлбиттә. Матур кызлар, гел лирик пландагы. Шуннан бермәлне мин туя ла башлан был лирик геройдардан. Икенчерәк роль уйнагым килә, комик рольдәр. Ыңгай булмаган рольдәрде уйнагым килә башланы. Төрләндерергә кәрәк. Бер генә рольдә үсеп булмый дип әйткән. Бер генә планда, әйе. Нурия апаның үзенең фикере. Бер планда гына, шулай бит? Шул, гел бер төрле, гел бер төрлегә уйнау уен китә хәзер. Әйе. Менә карап утырһам әле, мин әйтәм, ни,

Рифкать Вәкилович, шул аңлап алып, гел бер төрлегә китмәһен әле дип, миңа төрле рольләр бирә башлана. Менә инде Исрафилов хакында сүз алып киткәндә әйтәсе килә, мин шул дәвер режиссерларына ак көнләшү белән карыйм әле читтән. Ни өчен? Үзем режиссер булмасам да гәрчә, чөнки дә аларга, Алар уңдылар, үзләренең заман спектакльләрендә юлларында Фидан Гафаров, Нурия Ирсаевалар кебек матур рольләргә үзләрен тәкъдим итәргә көч тапкан актер-актрисалар булганга килешәсездер, Фидан Сафич турында аерым сорау бирермен, режиссерлар белән сез нинди мөгамәләдә, мөнәсәбәттә? Исрафилов, берәү генә дә түгел, Лек Валиевлар, Гыйләҗевлар, Надыргуловлар, э, бик күп, бик күп режиссерлар Әйе, үттегез. Вәзир Режиссерлар Шәшәтов. сездән уңды дип әйтә алам, ә сез режиссерлардан уңдыгызмы, Нурия апа? Уңдым, әлбиттә, уңдым. Улар һәр э, спектакльдә миңа яхшы рольләр бирделәр. Кечкәй генә роль булһа, мин аны үзем эшләп алдым, турайттым, өстәнем, репетиция да- у- у- вакытында Менә Камикадзе дигән ни талак талак куйды уны Азат Надргулов ни тәүге диплом спектакле итеп куйды. Шунда миңа бирде ул бомж катымды. Ул вакытта әле мин бомжтың кем икәнен дә белмәем. Кем ул бомж, дим. Ну, йортһыз, өйһез урамда йөрегән хатын-кызларды күргәнең бармы? ди инде. Шуннан, ә, шулай. Шуна ул ундай хатын-кызлар ни паркта Элек Сталин паркы тиедәр ине. Хәзер менә ете кызны куйдылар бит инде. Шул паркта э, бик күп э, ни йөридәр ине шундай кешеләр. Э, шешә тотып, Парлашып йөргән кешеләр, шуларның киемнәрен карап, шуларның үзләрен тотышларын карап, ничегрәк һөйләшәләр, ничегрәк атлайлар, шуны өйрәндем ошо бомж катында уйнарга. Нурия Ирсаева, шулкадәрлек бөеклек белән үлчәнә бүгенге көнне бу исем. Әмма Нурия үзе Нурия Ирсаеваны сәхнәдә ачып беттем дип уйлыйм икән, әллә һаман эзләнә микән үзендә, әллә һаман уйналмаган рольләрдә үзен табасы сыйфатлар, сызатлар ниндидер яклап эзли микән, эзләнә микән, әллә төннәрендә уйлана микән, ачып бетә алмадым дип, бәлки. Ә, уйланам, әлбиттә. Элек тә шулай уйлай инем. Ә, безнең заманда, м, элек, элекрәк, элегрәк менә Зәйтүнә апайлар, Рәгыйдә апайлар заманында классик әсәрләрне күп куйганнар. Мин шул классик әсәрләрдә уйнагым килә ине.

Шәүрә Мусовна гына мине алды, үзенең дипломный спектакленә Три сестрыны куйды, юк, юк, юк, Чайканы куйды. Миңа шул Нинаны бирде, Чайканан, главный героиня инде. Шунда мин Чеховты уйнап калдым. Аны бер икесе тапкыр уйнадык без опера театрында. Шулай итеп, Мәскәүдән килделәр карарга. Диплом спектакле бит инде. Шуңа күрә матур гына оценкалар бирделәр. Һәрбер яңа роль, бәләкиме ул, зур рольмы, шул рольдә яңа Нурия ачыладыр кебек. Шул роль белән яңа образ туганда. Беләһеңме, миңа Рифкат Вакилович әйтте, мин шулай уга әйткәйнем, Нурия, ди,

Без менә ошо үзебезнең җирле драматургларның әсәрләрендә үсә, дине. Ә тегендә син үзеңнең җыйган тәҗрибәңне генә кулланаһың, дине. Менә мин уга нык ышандым. Нинди матур фикерләр. Әйе, әйе. Ә менә кичәге театр бар, бүгенге үткән театр. Кичәгесен әйтеп тормыйбыз, әле ул урталыкта, үткән театр белән. Академ, Башкорт академ театры гына түгел, гомумән, берләштергәндә, бүгенге театр арасында нинди аерма бар дип уйлый Нурия апа? Бүгенге театр белән элекке безнең яшьлектәге театр арасында аерма бар. Хәзер режиссерлар Мәскәүдә укып кайталар. һәйбәт, яхшы режиссерлар кайта менә безгә. Айрат Абушахманов безнең бик талантлы, һәләтле режиссер. Уның спектакльләрендә, әлбиттә, уйнагы килә. Шуннан һуң Казакбаев укып кайтты. Ул да матур-матур спектакльләр куя. Мин мин хатын-кыз дигән спектаклендә уйнаным.

Хәзерге театр уны талап итмәй. Әлеге заман шаукымы, бая сез әйтеп киткәнчә, әлеге заманның тереклеге бүгенге көндә бик тирән төн төшермиче, өстәрәк йөзә. Өстәрәк кенә. Уйланулар да эстәрәк, чөнки шулкадәр вакыйгалар тиз үтә, җылап өлгерергә вакыт юк, дип микән, әллә режиссерлар да шушы заман белән бер сулышта менә шундый алымнар сайлый торган микән? Ни, безнең театр бит романтик юнәлештәге театр.

һөйләшәләр. Ә безнең театр чыгарырга тырыша. Таударым, урмандарым! дип, менә балкондагы, менә мин урмандар дим, партерда күл дип караем, нидә, актриса буларак. Прожекторлар минем өстен кояш, йолдызлар, йолдызлар, күк, зәңгәр күк, мин яратам!

Дип әйтсәк тә, ул кадәре сизелмәс иде әле, ләкин тамашачы үзгәрде түгел микән? Тамашачы, мин беләм театрга билетлар булмаган вакытларны. Сезнең яшьлек рольләрендә э, алды театрының шу кадәрле кеше күп халык өркелеп театрга йөрү бар иде. Менә хәзерге тамашачының бераз кайтып калуы азрак күләмдә театрга тартылуы, бәлки күбрәк зыялыларның күбрәк театрга тартылып, халыкның китебрәк калуы ни белән бәйле дип уйлыйсыз? Ул тормыштың яшәеш менән бәйле, бәйле дип уйлаем. Менә элек кешеләр бөтәһе лә бертигез инек. Менә без артистлар да бөтәбез бер, бертөрле киенә инек, бертөрле түгел, бер сама. Бер чама яшәеш ине. Әйе, бер чама дигәне бигрәк матур. Әйе. Ней, теге уф, был киенә, мин киенә алмаем дип ыдаламайһың. Ә хәзер бит байлар күп. Шундай бай яшәгән халыклар күп. Һәм нык фәкыйрерәк. Фәкыйрерәк кешеләр дә күп, гаиләләр дә күп бит.

300, 200 акчага без әллә күпме алып керә инек ризык нидән, кибеттән. Кибеттән, әйе. Ә хәзер ике-өч мең шул ук әйберләргә китә. Нурия апа, мин килешәм, ләкин нәрдә бу әле тагын бер мәсьәлә белән бәйле түгелме икән, күңелнең дә саегуы, күңелнең дә фәкыйрь, рәк булып китүе түгел. Фәкыйрьрәк китү бар, бардыр, уныһы ла бар. Ләкин бына хәзер кешеләр безнең театрда э, әгәр дә без музыкаль спектакльдәр куйһак, комедия куйһак, кызык, матур, э, романтик юнәлештәге спектакльдәр куйһак, халык эркелеп килә әле лә. Халык килә. Карай, комедияләргә, ә классик әсәрләр куйһак, авырырак темалар куйһак. Аңлау куәте ул биеклеккә барып җитәлми, аңлап бетә алмый. Түгел, тамашачы әйтә, минең дә яшәешем шундай, нигә мин барып театрга ундайны караем? Мин дә, минең дә авырлыгым күп. Ә бу авырлыктар миңа нәмәгә? Мин театрга барһам, көләһем килә, онытылаһым килә, матур мөхәббәт карап ултыраһым килә, күрәһем килә, дидер. Мин шулай уйлаем. Менә танылу дигән кеше бик гомере буена танылуга омтыла. Актерлар, актрисалар, җырчылар. Сезгә танылу тиз үк килде. Мин уйлыйм, бик Ул кадәр бер урында таптанып торырга мөмкинчелек тә бирмәде режиссерлар, күреп алдылар сәләтегезне, рольне җиткереп кенә тордылар, сез алып чыгып тордыгыз. Шул кадәр чумдыгыз шул рольләргә һәм танылу тиз килде. Һәм ул танылу бүгенге көнгә кадәрлек. Кайбер кеше таныла, тиз атыла. Килеп төшә. Яраланган кош кебек. Кайбер кеше акрын таныла, гомеренең ахырына кадәр генә танылу таба. Кайбер кеше сезнең кебек яшьтән таныла. Бик сирәкләргә тия торган бәхет бүгенге көндә дә шушы биеклектә тора. Менә шушы танылу публичность дибез. Ул сәхнәдә танылу бар, ә халык арасында танылу. Сезнең белән сөйләшкәндә дә бу турыда бераз э, аңлашып алдык бугай. Сезгә ошыймы? Рус телендә әйтсәк, Публичность дигән әйбер, халык арасында булу, менә сезне таный белүләре, һәр тарафта әнә килә Нурия апа диюләре. Ничек бу аралыктан чыгасыз? Нинди юллар ярдәм итә? Зифа, мин публичностьты бик яратмыйм, яратып бетмәем. Мин танымаһындар ине дим. Нитмәһәм, автобуста керһәм, Каршыга утырырга туры килә, бөтә халык болай караган, шуннан мин, уф, ул кая куерга белмәем үзем, тотышып китәм. Гаепле кеше кебек.
Әйе, гаепле кеше күк.
Ни, кай, остановкага, тукталышка йитмәһәм дә, мин төшеп китәм кайбердә. Карагандарын күрәм дә, күземне кайда яшерергә белмәем. Был нигә шулай? Мин сәхнәлә, без сәхнәгә чыгабыз, бизәнәбез, матурланабыз, матур киемдәр кидерәләр, матур чәчтәрде эшләйдәр.

Шуңа эй, ни, үзем дә нык карамадым да, чыгып киттем тиз генә кабаланып. Я спектакльгә киткәндә, ә мин баргач киенәм бит, мин бит матурланам, барганда ярай, болай да барам, бер грим да һалмай, биткә бер нәмә лә һөртмәй, хәтта иренде лә буярга онытып чыгып китәм дә, әй халыктан яшеренеп яяу йөгерәм. Әйе, әйе. Шундай чаклар да була. Мин куркам халыктың, Абау, ямьбез, абау, дип әйтүләреннән. Ни разочаровать итүдән куркам халыкты, тамашасымды. Мин бер театрдан репетициянән кайтканда нигә кердем? Кибеткә. Йортка кибеткә кердем. Әйтәм, азыктар, ризыктар алып кайтаем әле, кайткач баш пешерергә, ни итәргә дип кергәйнем, шуннан соң килеп кенә, Сездә шул бармы? Бар, миңа бирегез әле, дим, инде шуны. Шуннан миңа карап торды, торды ла. Газимә, кил әле бер нәрсә күрсәтәм, ди. Шуннан соң тегесе килделәр. Ә? Шулай. Әйберемдә алманым сыгып киттем. Гәрләндем шул тиклем. Э, ошындай миңа мөнәсәбәткә. Кил әле бер нәмә күрһәтәм дип. Э, ни, Аны бит сыгып киткәч тә әйтергә була ин, или ипләп кенә барып әйтергә. Шулай итеп, шунда, шундай урыннар да була. Бер яклап әдәпсезрәк. Әдәп, әйе. Әйе, икенче яклап, Нурия апа, аларның да халәтенә керәсе килә. Менә безне тыңлап утыралар, гади халык та. Алар бит, без Нурия апаны күрдек. Аны кайткач әллә кемнәргә сөйләгәннәрдер әле, шалтыратып әйткәннәрдер, Нурия Исаеваны керде, күрдек дип. Э, икенче яктан шулай да аңларга була халыкны, шулай бит? Шулай инде. Ну, бик, бик халык арасында булырга яратмыйм, шулай да. Сезнең интервьюда, кайсыдыр интервьюда, инде бер журналистка әйткән э, сүзләрегезне кабатлап кына ишеттерәсем килә. Менә шушы театрым аркасында, актер тормышы, актриса тормышы аркасында шәхси тормышымда гаиләмне саклап кала алмадым дип. Әллә ул гына үкенечме? Гаиләне без беләбез, менә дигән кыз, э, Гөлназ, минем коллегам булып, ул радиода әле дә эшли, э, бик матур режиссерыбыз ул безнең. матур кызлар үстерде. Э, инде ул турыда да сөйләшеп алырбыз. Әллә инде шул кадәрле үзегезгә таләпләрне куйгансызмы? Шундый Галияләрне уйнагач, Галия янында яки Заһир булырга тиеш. Рәйсә янында Фәйзи булган кебек, Нурия янында Фәйзи кебек булырга тиеш. Яки икенчесе Галиябану янында Хәлил булган кебек, Нурия янында да гади тормышта Хәлиле булырга тиеш. Кайдан беләһең һин, Зифа?
Шул кадәрле зур таләпләр, гади шушы Канбәк авылында бәләкәй генә йөрәкле үскән кызга шул хәтле зур таләпләр куеп, шундый мөхәббәт очраганда гына син бәхетле булачаксың дип куелган микәнни кайсы бер көндә? Бәлки шундай үлчәү куелгандыр. Чөнки мин шундай гаиләлә үстем. Атаем, әсәем бер-берһен яраттылар. Ә, ни, әнием безнең бик ни ине. Ә, ул Тыйнак. Тыйнак, нык. Урамга сыгып ултырып, кешеләр менә һөйләшеп ултырманы ул бер дә. Ә, бына Өфөгә күчеп килгәч монда, сыгып ултыра ла, шуннан кереп китә. Нигә кердең дисәң, әй, алар гайбәт һаталар. Улар әллә нинди нәмәләр һөйләйләр, ул кызык түгел дип, әни, менә нигә, Раузага гына керәм, күрше подъездда инде, ул ундай түгел. Шулай итә ине. Һөйләшеп, кеше һөйләп, көтү куганда ла, ул куып ебәргән дә малларды, тизрәк өйгә кайткан. Шундай ни тыңламас өчен. Ул бик мәдәниятле ине безнең әсәем. Бик тә матур ине ул, матур йырлай ине, үзен матур тота ине һәм бездән дә шуны таләп итә ине. Менә ни, әзрәк кенә ирдәр алдында, йә әтием алдында менә ошлырак итеп ултырһаң, дип кенә куя ине. Туры ултыр, улай артка таушалып утырма, ямьһез була кыз балага. Менә ым белән генә, ым белән генә һәрвакытта. Берәй нәмә кыс нитеп һөйләшеп башлаһаң да, әзрәк кешеннән ишеткән берәй нәмәне кайтып һөйли башлаң. Нурия апа, шулай да теге зур мөхәббәт, әй, әти-әнкәй мөхәббәтен күреп үскән. Әтием, әниемне шул тиклем яратты, гел мактап кына торды ул уны. Менә шуны күреп үскәч, минем дә шундый талап булгандыр. Миндә лә шулай. Ир кешеләргә шундай талап. Мине яратһын, менә әтием яраткан кеүек яратһын. Әтием кеүек кеше кәрәк булган инде миңа. Ә тормышка чыкканда дуслашып йөргән егет идеме инде ул Гөлназның әтисе, әллә инде? Гөлназның әтие,
ну, болай дуслашып йөренек инде, ул минем Тәгълим апам менән бергә укыны, медицина институтында. Шунда улар менән нигә сыга инек, яланга. Һыу керергә йөри инек, кинога бара инек. Шулай танышып йөренек тә инде ул мин уйланым инде әтием әнием унарды уны нык яраттылар өлфәт өлфәт дип инде нык яраттылар суга сыкмаган миңа кызым да дип әйтмәем дин әтием ул бик әйбәт кеше ине инде әлбиттә бик әйбәт кеше ине ләкин бына Булманы инде, нишләптер уның менән. Шул мин талап иткән кеше булманымы,
әллә үзгәрә-үзгәрә, э, инде менә шул рольләргә кереп, образларга кергәндә, теге вакытта үзеңне аңламаган ниндидер э, эчтәге хыялларың о- тышка чыга башлаган, димәк, ул хыял кешесе генә түгел булып чыккан, бәлки шул бәй- Шулай. бәйләнеш белән. Менә шундый карарларга килгән булдым. Минем хыялдагы кеше булмаган инде. Ә гомумән Нурия апа сер итеп кенә шундый да сорау бирәс килә. Шундый матур рольләрдә уйналган мәхәббәт, зур мәхәббәт, олы мәхәббәт, чын мәхәббәт үзегезнең шәхси күңелегездә, җаныгызда, йөрәгегездә очрадымы ул зур тормышта? Был һорау бер миллионга тора. теге вопрос на один миллион бар бит ашабыз шундый э, теге рәсәй каналларындагы кебек вопрос на миллион дигән хәзер аша башлыйбыз миллион тора мин уйлыйм шулай да торадыр да әмма ләкин нинди дә булса җавапны көтәсе килә әлбиттә булды әлбиттә яшьләй э, гашыйк булдым э, шундай ни ошо мәхәббәтте гомер буе үземдә һакланым ул да һакланы үзендә Ләкин без, мин әйтә алмыйм, без гел очрашып йөренек, ни дип. Менә һалынды мөхәббәт һәм ул хакланды. Барыбер күңелне киткән, шундый әрнетеп бетергән торган сораулар, театрдан соң күңел ялгыз калу, нинди күп тамашачыга уйныйсыз рольне? Пәрдә ябылгач йөрәк ялгыз. Нинди шундый рольләрдә бәхетле булып уйныйсыз, пәрдә ябыла сез икенче халәттә. Ә шулай да яңадан кабатлап карамадыгызмы, менә бу янда була торган кеше урынына урын биреп, ниндидер язмышыгызга тагын бер карар биреп карамадыгызмы, хокук биреп карамадыгызмы кемгәдер урын алырга яныгызда? Әллә ул урын гомер буе буш булдымы?
Ну, ул урын буш булды, аны беркем дә тултыра алмады, мин икенчегә кияүгә чыктым, әлбиттә. Ләкин ул бик көнләште миннән. Ул нык көнләште, шуннан һуң, э, ну, беләйм бит инде артист тормышы, без элек, хәзер ул да түгел, ике ай ярымга гастрольгә китә идек. Э, мин Уны гаепләмәем. Сөнки безнең тормышыбыз шундай. Безнең яшәешебез шундай. Мин йөрим гастрольдә бала итәкләп. Ә ул миннән көнләшә. Ике ай буе һин тикермәйһең, ди. Ә чын яраткан кеше бит, баксаң, менә кем, Нурия Исаева дигәндә дә, Ә ул бит минеке генә. Менә ул чын-чынында минеке генә, дип горурланып, бөтен көнне яша торган, әрнетә торган уйларны чигәрергә мөмкин. Ләкин, димәк тә, әйтми дә булдыра алмыйм, шул сез уйнаган рольләрдәге кебек матур ярату, матур мәхәббәт тумаган буладыр андый күңелгә. Шулайдыр, шулайдыр. Җитлекмәгән буладыр. Шуннан һуң мин әле бит әле ни уйлаем, горурлык та бар бит әле. Мин тогыры кешемен. Мин Бер генә кешене яраттым, бер генә кешегә генә күз һалдым димәем. Мине яраткан кешеләр дә булды. Теге влюбленность була бит әле, эйеме? Әйе, әйе. Теге нык нитеп тә торган, менә эй бул кеше миңа охшай. Менә осраганда күңелле булып китә ул кеше. Ул влюбленность кына. Әйе. Ә болай мин Тугры булдым. Мин шалтыраткан вакытта Нурия апа да шундый матур тавышлар, бәби тавышлары, бәләкәчләр тавышлары ишетелә. Бездә кызлар батальоны дип кызы Гөлназның ике кызы, ике кызының ике бәби кызлар. Нәнәй булып буламы? Ничегрәк? Бер җирдә шулай ук укыдым сезнең хакта сез әйткәнсез. Актриса һәм Хәтта бакча бармы дип сорау бирдем. Актриса һәм хуҗабикә это фантастика дигән Нурия Ирсаева. Бу хакта әйтеп үтик әле. Әйе. Ну, шулай инде, әгәр дә бик тормышка өйдәге эшләреңә, э, хуҗалыкка нык бирелһәң, э, баксаң да ла ир һөреп йөрөһәң, э, үстерәм дип көрәк тотып шулай гел йөрөһәң, актерлык мие китә башлайдыр дип уйлайм мин үзеңне Был актриса кеше өчен үзен хөрмәт итмәү дип уйлыйм. Тәнкыйтьне ничек кичерә Нурия апа? Тәнкыйть, ну, бер дә булмый, булмас микән дип кенә бирдем бу сорауны. Сезгә тәнкыйть күзлегеннән, ай-һай, нинди кыю булырга кирәк сезгә тәнкыйть күрсәтер өчен. Инде дә бу көндә дип әйтергә кирәк. Гомумән, булдымы шундый чаклар? Мин әйтмим аны, режиссер тәнкыйте, ансы эш. Ә, әйе, әйе. Э, мине тәнкыйтьләгән чактар инде. Рольнеме, образныгы, шәхси ну, тормыштамы? Булганы, ни, авыр була ул барыбер тәнкыйть. Уны кабул итәһеңме, юкмы? Ә ләкин уның файдаһы күп. Уйланаһың, туктале, Нитергә кәрәк? Яңыннан карап чыгырга кәрәк бында. Буны уйларга кәрәк. Тәнкыйть кешегә ярдәм итә, кабул итмәһәң дә. Ә мин үзем дә тәнкыйть итергә яратам, Зифа, кешеләрде. Менә карап утырам да, мин нидә, худсоветта инде, член худсовета. Режиссерга әйтәбез, уйнаучыларга, артистларга әйтәбез үзебезнең, шунда шулайрак булһа ине, мин буны шулайрак күрәм, Бәлки шулай булһа яхшырак булыр име дип үзебезнең фикерне әйтәбез. Менә бу үзегезнең фикерне генә түгел, үзегезнең икенче сәләтегезне сез куллана да белгәнсез, чөнки режиссерлыкта бар э, Стәртамак классында э, Галия Бануны кую һәм Туймазыда Яшь йөрәкләр халык театрларында үзегезне режиссерлык буенча сынап карарга була бит Нурия Караным, караным, Физифа мин гомумән, э, ни, э, миндә режиссер күзлеге Мин режиссер булып китергә тиеш булганмын. Бына э, бер 45 тән икенче профессиягә күчергә тиеш булганмын. 50 яшьтән 50 яшьтә үк Нури апаны югалтасы киләмени сәхнәдә? Мин ошо режиссерлыкты шул тиклем яратам, актерлар белән эшләүдә, эшләүдә яратам.
Менә ике спектакль куйдым, берһен Туймазыла, яшь йөрәктәр, берһен Галиябануда.

Биргәч тә бирә бит Ходай ике талантка бербөтен булып күпме рольләрдә безнең язмышлар, булмышларыбызны яктыртырга ул Фидан Сафич. Аерылгысыз шундый матурлык, икегезнең берегез хатын-кыз ролендә мөхәббәт, шундый сөю образларын тудырулар кабатланмас, кабатланмас спектакльләрдә мәңгелек бу. Менә

Халык шул хәтле сезне бербөтен итеп кабул итә башлады. Әйе. Шуннан бер заманны ябештереп куя башладылар. Ябештерәһеләре Спектакль килде. килде, чөнки килү теләге көчле булды. Сәхнәдән э, спектакль тәмамлана, халык чыга һәм инде шыш-пыш артта. Хәзер инде алар хыял илендә йөзә. Ой, Ничек тә әйе. булса Нурия Ирсаева Фиданныкы, Фидан Нурияныкы булырга тиеш бу дөньяда дип Нинди генә әйбәтләр дә, нинди генә гайбәтләр дә сүтелми торган иде ул елларда. Менә шуларны ничек үтә белдегез? Әллә чынлап та чак кына бер-берегезгә чаткылар булдымы, мөхәббәт чаткылары? Мөхәб...
Әй, мөхәббәтләре булмаһа, улай уйный алмастар ине әле, диләр. Ә мин уйлаем, мөхәббәт булһа, улай уйнап булмас ине. Чөнки мөхәббәт бер-берсенә мөхәббәт булган кешеләр бер-берсеннән азрак тартыналар. Нигәдер ни дип уйлыйм инде мин үземчә. Ә менә мин Фидандан бер дә тартынмыйм, ул миннән тартынмый. Ул минем туганым кебек менә, ул минем дәвамым кебек. Мин аны кочакларга ла, кочаклай да алам, үбеп тә ала алам. Фиданды яратып та ала алам, тормышта ла ә бернинди тартыну юк минең уннан. Нурия апа, әмма Фидан белән сез уйнаган чакта көнләшми торган кешенең дә көнләшү тойгысы барлыкка килергә мөмкин, чөнки шул кадәрлек ихлас, чын, чын уйнау, чын итеп уйнау. Шундый матурлыклар инде. И, рәхмәт шул заман өчен, дип бөтен тамашачылар исеменнән әйтәсе килә. Бүгенге Заман, башлаган вакытта зирәк фикерләшеп киткән идек. Бүгенге радио тапшырулар, элек тапш, язма, сезнең тавышлар белән яздырып калдырылган язмалар күп фондларда, алтын фондларда саклана, спектакльләр саклана. Бүген сезнең сөйләшкән аралыкта аңладым, бик бүгенге Радио-телевидение эше белән бик үк килешеп бетмәгән яклар бар бит әле, Зифа дигәннәрегез. Бик инде артык чеметтереп әйтәсе килми, әйттерәсе дә килми, ләкин дә менә шул җиргә туктамадың, Зифа, дип әйтерсез кебек тоела бит. Язмаларым телевидениела бик күп түгел. Уйнаган минем спектакльләрем менә Айһылудың айлы кистәре, Галиябану, Рәйсә, Фәйзи, шуннан һуң

Язһалар да спектакльләрне безнең рольләрне Башкорт академия драма театры артистлары башкарды дип кенә язалар. Ә унда Арслан агай, элеккеләрдән, Зәйтүнә апа, Рәгыйдә апа, Хөсәен Илдар ханыч, уларны хәзер тавышын да ишетмәгәс инде, кем икәнен дә белмәгәс, бөтенләй оныталар бит. Бүгенге буын вәкилләре, димәк, белми кала дигән сүз. Белми кала. Менә шуныһы кызганыч. Ә минем уларны белгертәһем килә. Инде Ял ничек итә икән дип тә уйлыйлардыр. Менә Нурия Исаева бакча да, димәк, параллель рәвештә авыр, театр, икенче йортым дип торган Нурия Исаева ничек ял итә? Аш-су бүлмәсендә әзерләгән ризыклары, яраткан ризыклары, яратамы аш-су бүлмәсен? Ничек, нинди көннәрдә үзенә ял бирә? Кайларга барып ял итергә ярата? дисәләр, соңгы сорауларның берсе итеп,

апайларым менән. Эй, ни, йөдәп белмәгән кешеннән көлә инек. Шуннан һоң диңгез минең өчен ул романтика, диңгез. Ә хәзер инде мин бик диңгез юлларда юлламаем, чөнки самолетка утырудан куркам. Шул тиклем аварияләр күп булгач, яшәһе килә бит, балалар бар бит. Шуннан һоң

Тәмле итеп пешерәм мин бик.
Менә сылы боткасы, сылы боткасы иртән, сылы боткасы төш, сылы боткасы кич булса, бу фигураны саклап була. Мин аштарды ла тәмле пешерәм. Мин э, ни он ондан эшләнгән ризыктар камыр ризык камыр ризыктарын гына бик эшләп бармыйм чөнки камыр ризыкларын үзем яратмыйм пирогка ла исем китмәй минем менә чәйгә нәмәләр куялар коймак яратам коймакта ашыйм Мин ни камыр ризыгын үзем дә нитмәйм, балалар да шуны яратмайдар. Хәзер мин әзерләп өйрәтмәгәч бәләкәйдән. Ә өстенлек нинди ризыкларга, димәк, бирелә? Менә шушындый матур гәүдәне сылу итеп тотарга ничә еллар? Тавык итеннән бешерергә, нидән, һыер итеннән бешергән әйберләр. Ит ризыклары. Ит ризыклары, әйе. Шул ни, нык майлы әйберләрне яратмыйм. Ак май менән чәй эчәргә яратам. Бал менән ак май минем өчен иң яраткан чәй эчәргә ризыктар. Бәләкәй чактагы. Бәләкәй чактагы. Без бал тоттык бит инде, гел умарта тоттык. Балсыз мин чәй эчмәем, ак майсыз чәй эчмәем. Нурия апа, нинди хәрәкәт бар? Кемдер велосипедта йөри, кемдер йөгерә, кемдер теге таякларга, скандинав Юк әле, таякларына. Таякка күчмәгәнмен әле. Берәүгә түгел, икәүгә.
Яшь вакытта саңгыр шулай инек. Менә үзебезнең баксала шулай инек. Нигә бара инек? Дим буе ягына. Элек бит Агыйделдә туры сыгып була ине. Соңгы менән генә шул. Хәзер бит туңмай гагыйдел, сыгып булмый. Шулай туры гына сыга инде. Әле берәр күнегүләр эшлисезме? Мин
үземчә эшләп алам. Көн дә булмаса ла, көн аша булса ла, эшләп алам, бөгелеп-һыгылып алам әзрәк. Аяктарымны. Бөгелеп кенә, сыгылып кына торганда мондый фигураны булдырып булмый торгандыр инде. Юк, мин, мин, әгәр дә әзрәк кенә һимерә башласам, Кичке ашта нитәм, кичсен ашамаһаң, төнгә ашамаһаң, һимермәйһең.
Спектакль тәмам булганда пәрдә тартыла. Ә минем экран, сезгә баккан яктылык шул килеш кала, ябылмыйча кала. Күңелдә сеңеп кала, чөнки бүген бездә шундый шәхес, зыялы шәхесләребезнең берсе Нурия Ирсаева кунакта булды. Нурия апа, шулкадәр дә рәхмәтлебез, кинәнеч бүләк иттегез, күптән көткән сусынны бастыгыз һәм инде Нурия Ирсаеваның киләчәгенә нинди теләктә кала Нурия үзе? Киләчәгемә теләгем шул, сәламәт гомер, хәерле гомер бирһен ине миңа Ходай.

Бәхете, аны яшәп кенә үтүдә түгел, аны тоеп яшәп үтүдә, дип әйтер идем мин. Һәм инде безнең үткәннәребез үткәннәр булганга гына безгә кадерле түгел, хәтердә калганнары белән кадерле. Хәтердә калганнарыбызның арасында сез бар, чор. Сез бар, заман. Кабатланмас заман булып калачак. Һин мине елата.
Әлегә Сезгә шундый теләкләр әйтәсем килә. Җиңүләр өчен җиңелүләр үтеп, уңышлар өчен уңышсызлыклар кичеп, кыю авыл кызы биек күтәрелешләргә килеп, горур булып, нәфис булып сакланып, матур еллар үтеп киләсез, сәхнә гомере үтеп киләсез. Мин кичә кич озак уйландым. Нинди матур фикер әйтәсе килә Бүләккә тапшыру ахырында Нурия Ирсаевага. Бик күп кенә язучылар сәхнәне ниләргә генә тиңләмиләр, шигырьләрдә, әсәрләрдә, ә мин уйлап-уйлап утырдым да, учак белән тиңләдем сәхнәне. Учакта утыны да бар. дөрләтер өчен төтене дә кирәк, күмере дә кала, җылысы да бар һәм шулай ук ялкыны да бар. Ә мин сезнең хакта сез, Академ театры сәхнә учагының ялкыны дип әйтер идем. Рәхмәт. Ялкын ул җылыта да, шул ук вакытта яктырта да. Әле бик күп, бик күп еллар Тамашачыларыгызның җанын, безнең күңелләребезне җылытып та, яктыртып та, уйнарга да уйнарга, яшәргә дә яшәргә булсын сезгә! Рәхмәт сезгә, шундый җылы изге теләкләрдә бүгенге күзгә-күз карашып тапшыруны нокта куябыз. Туган тел